Lutwa apwoyo wun ka mo i kin ka ma wun wutye iye. Angeyo ni wutye maber ya. Ngec ma pire tek ka in ia ki gang ni ibicito ka tic woko i lobo Ulaya. Ee, kit calo kong wawacci dong Middle East ka ma wan nongo mukene wamuke watye iye-ni. Nyo icito ka tic but lobo tung ka mukene. An ka in ibi a ki gang kong omyero bene pore ni in ka iwac ki lunyodo ki lunywal gunge ka ma in icito iye bikos ka odoko twaja ka nya ma nongo en lunyodo en aye gin omyero gunen ni gitimo ginu mo pi in ka ma nongo in icito iye ni dong ma in pud pe ia ki gang ni ibicito woko icito i Caudi icito kono gwene kono icito Dubai kono icito kwene ni Omyero kong bed nongo in i assessing, ingeyo kong condition ma megi ki nining. Tye two mukene ma pe iromo bedo bor ki gang ma ka tye mogo koni ulcer ci tye matek adada ka obino nongo pe iromo bedo labongo yat mogo ka ma nongo in icito iye ni mogo pe ingeyo condition ango ma in icito iye tic mogo nongo tye matek adada ci in pe iromo cito ka nongo the necessary medical attention ma nongo imito-ni. An pe gimini kare madwong tutwal me wek in iywe, wek komi be kong nongo recovery. So omyero wan kong wanenu jami agi ni ole weng ma pud pi a itino tyeni ki gang ni abicito ka tic woko. Ya ka dong bene ibino woko ni bene dong jami ne odoko twaja kanya ma ce gwok bene pe niang nolo nywal. Gin mukene ma omyero pe watimo en dok bene ni Mako cal vidio mogo maraco raco nyo mako cal ma dong in itye magor maraco adada me cwalo dok bot lunywal. An lunywal mukene nongo gitye ki preca ka in dong icwalo en cal-li mukene ci gimiyo goro dong i cwinygi dong marac loyo weng. Ca mukene dok bene gin gibiweko dok kong in nongo ee ci dong in dong ibibedo ka winyo ki lok ma nongo kwo pa dano orweny God forbid ci nongo ineno ni gin ma nongo pe ber. So ka wan wa bino wa cito woko myero kong inge kong kita in condition ni megi ti kede. Pien ka mukene in icito ni ticce mogo nongo pe obibedo mogo yot. But ka mukene be icito mogo bedo ber ma yot. You know? So myero wa nenu jami eni nio weng ma ber ci ka wa cito woko wunu lutwa nongo wa ngeyo ka ma wan wa cung iye. Ka gwok yat mo be tye ma omyero ni iwot kede ma ingeyo ni ka gini eni tye marac i i i munyu yat eno ni nongo ber. ci weko wangwa bedo maber ci jami ne pe ber ka inen in ibino woko and then marac dong loyo ne bene ka itye ka mito bene dok caa mukene kony ni myero ki konyi ki gin moni ento bene dok pe bene dok imito dano mukene bene dok gunge lokke imito kony ento bene doki pe dok bene imito ni ki kel lokke woko Tek, tek me konyo dano, tek me konyo dano kite enoni because ka dong imito konye, imito kony ka mo keken ka ma kibidwongo iye doggola dong in dong omyero iye bene ni adadane ni ka mo keken ka ma kibinongo iye kony-nyi omyero kinong, eno aye gin ma pire tek. Ka in naka ijenye o be pe imyero jo mo onge o ipenyo gini ni a ipenyo eo ni me ngo ci nongo ca mukene konyo wan mukene bedo tek ko ba ya but dit pa lok ene ka in ia ki gang niang lunywal ma megi lunywal ma megi gibingeyo ngo ma atima. you know because cawa mukene tye jo mukene mogo gitemo ni gikonyo gi kany kwica but ka icako dong lok ni icito ka lok ki lunywal ki ngo gini pe bene gubedo ki ngec ni ngat moni bicito woko because ka onongo gunge ni onongo kibiromo juko in ngo pe ibibino because kingeyo condition ma migi kite tye kede so ka wakalu lunywal lo ka dong wabino ipeko en lunywal aye dok watye ringo botgi dok en aye gin aye gitye konyowa nongo waketo lunywal wa kama tek. So myero wapwonyone wunu ki i jami mogo ma timme i kwo pa wan egini weko wabedo wunu maber. Bene ber wamaro bene ni dano myero ocit bene gunong tic woko i Ulaya ka mo keken gubedo atic nongo ber ento in nongo myero ka inen alokaloka tye madwong ata Yam dano bino nongo kong uru lok ibino kany eni kong nongo kicako ki nongo tic mere gin mo keken ka onyo ni inongo ni o wan bene mukene wabino lakite moni pe ginongo tic wa weng bene maber ka onyo ni jami bene ma tye ka balle kany kwica mukene gibino pud ginongo bene ticci mukene bino nongo bene dong omyero paka pe imito inongo ne paka i ot donyo i ovac te nongo omyero idok gang co jami ne onywene ata ma ka ipenyo kony gi bot ngat wu ca mukene wa eni pe romo konyo in omyero waye bene ni pe giromo bikos Jami me alokane dwong ata but gum pa gwok pat ki gum pa you know pa to so nino ne com pa pat bot dano weng awa nino mukene ru maber ki lawok you know nino mukene nongo ringo tek ma lawok pe romo nyamo ne so an mito awayi ka aniangu manonok eno lutwa ma angec ba.